Minn ittri editorjali u saġġi, sal-kitba ta' awtobijografija u t-traduzzjoni ta' rumanz.
Sa minn meta nkunu żgħar, dejjem nafu lil Duncan bħala l-poeta nazzjonali. Hija l-mistoqsija li niġu mistoqsija diversi drabi min hu l-poeta nazzjonali ta' Malta u r-risposta tagħna hija Duncan. Jekk nafuh bħala l-poeta nazzjonali bilfors li moħħna ħa jgħidilna li kiteb ħafna poeżiji bil-Malti u fil-fatt nistudjawhom ħafna fl-iskejjel tagħna. Fil-verità, il-proża ta' Dun Karm qatt ma studjajnieha, fl-aħħar mill-aħħar sa ftit tas-snin ilu lanqas ma kienet għadha ġiet miġbura u allura bilfors illi għad irridu nisimgħu aktar u nistudjaw aktar dwar il-proża ta' Dun Karm biex fl-aħħar mill-aħħar nistudjawha bħalma nistudjaw il-poeżiji tiegħu. Meta nisimgħu bil-proża bil-Malti ta' Dun Karm, forsi naħsbu li Dun Karm kiteb in-novelli u kiteb ir-rumanzi. Iżda l-proża bil-Malti ta' Dun Karm tmur lil hinn minn hekk. Huwa kiteb diversi kitbiet prożajċi u li kieku kellna nħarsu lejhom naqsmuhom f'erba' ġeneri differenti. Insibu l-editorjali li kiteb fir-rivista Il-Malti, insibu l-ittri li kiteb lil diversi nies minn kull qasam tas-soċjetà, l-awtobijografija, li kien beda jikteb dwaru nnifsu kif ukoll is-saġġistika, li tinkludi kull tip ta' saġġ. Hemm ħafna minn dawn il-kitbiet li għadhom mhumiex ippubblikati. L-awtobijografija ta' Dun Karm għadha mhix miġbura, qiegħda fl-Università ta' Malta u interessanti ħafna għal għaliex Dun Karm beda jiktibha u ma spiċċajhiex. Jidher illi. L-ewwel nett, anke minħabba l-fatt li Dunkar ma tantx kien iħobb jikteb wisq fit-tul, imma fuq kollox jidher jaqsam din l-awtobijografija f'diversi stadji ta' ħajtu, isemmi t-tfulija, tifkiriet li kellu ta' ommu, tifkiriet tas-seminarju u ħafna tifkiriet oħrajn. Interessanti l-għaliex narawh jibda jikteb u jieqaf, iħażżeż, ibiddel il-kliem, huwa t-test oriġinali fl-aħħar mill-aħħar. Imma l-aktar ħaġa interessanti minn din l-awtobijografija huwa l-fatt illi Dunkar ma kitibx l-awtobijografija biex verament iħalli rikordju tal-ħajja tiegħu, imma kitibha bħala nostalġija għall-passat. Nostalġija għall-passat b'mod partikolari għat-tfulija tiegħu u dan nifhmuh anke meta nħarsu lejn il-bosta poeżiji li kiteb anke b'nostalġija. U allura Dun Karm qed jikteb din l-awtobijografija biex jibqa' marbut ma' dak li kien tant għal qalbu fil-passat u anke biex jifhem il-preżent. Jekk nagħtu ħarsa lejn l-editorjali li kiteb fil-Malti, Naqsmuhom fi tliet kategoriji, nsibu dawk li jittrattaw il-poeżija, dawk li jitkellmu dwar il-lingwa Maltija u dawk li huma ta' xeħta estetika, jiġifieri jitkellmu dwar il-letteratura. Qabel xejn Dun Karm jidher jistaqsi u jagħti d-definizzjoni ta' x'inhi l-letteratura, għalih il-letteratura hija l-awtobijografija ta' nazzjon u saħansitra jgħid li jekk trid tkun taf f'liema sitwazzjoni, f'liema stadju wasal in-nazzjon, Ħares lejn il-letteratura li nkitbet u li qed tinkiteb f'dak iż-żminijiet. Apparti minn hekk Dun Karm kien konxju tal-fatt illi l-letteratura bil-Malti kienet għadha lura ħafna u allura saħaq fuq l-importanza illi bħal kull pajjiż ieħor Malta ikollha letteratura illi tixirqilha. Iżda mhux kemm tikteb huwa jgħid imma x'tikteb u allura jagħti diversi għodod lill-kittieba Maltin ta' dak iż-żmien, ma jiddejjaqx ukoll jattakka b'mod pulit lil dawk il-kittieba li fl-opinjoni tiegħu ma kinux qed iwasslu letteratura xierqa lill-poplu Malti. U jgħidilhom kif għandhom jagħmlu biex ikollhom letteratura miktuba bir-reqqa, jgħidilhom illi għandhom jieħdu l-ħin kollu u l-ħsieb kollu sabiex verament ikollhom letteratura illi tixraq lill-ilsien Malti u mhux jaqbdu u jippubblikawha. L-ittri ta' Dun Karm huma ħafna. L-ittri li huma ppubblikati huma l-ittri ta' Carmel Micallef Buħaġar, l-ittri l-oħrajn għadhom ma ġewx ippubblikati iżda miġburin. Hemm ħafna ittri li ma jgħidu xejn daqshekk partikolari dwar Dun Karm, madankollu hemm dawk l-ittri li iva jpattu għalihom. Hemm l-ittri lil Carmel Micallef Buħaġar u l-ittra li kiteb lil Ġużè Aquilina, Meqjusin bħala l-ittri l-aktar importanti il għaliex jgħinuna nsiru nafu aktar lil Dun Karm bħala bniedem ukoll. L-ittri li kiteb lil Carmen Micallef Buhagiar huma mifruxin fuq medda ta' snin u allura nistgħu naraw id-differenza fil-ħsieb, fil-kalligrafija ta' Dun Karm il għaliex għandek raġel li qed jikteb fl-aħjar snin ta' ħajtu sa meta Sa l-aħħar jiem kien għadu qed jikbilha qabel ma ħalla din id-dinja. U mbagħad hemm l-ittra li kiteb lil Ġużè Aquilina, hija ittra bħala risposta il għaliex Aquilina ftit tal-jiem qabel kien saqsi għalfejn kiteb il-poeżija Il-Ġerrejja u Jien, u li kieku jkollna Nikkumparaw il-poeżija ma' din l-ittra naraw ħafna similiretajiet. Dun Karm jaċċetta u jispjega, jagħti ħafna, jitfa' ħafna dawl fuq il-ġrajjiet personali tiegħu, imma jammetti wkoll fl-istess ittra li mhux se jwarrab l-istar minn għal kollox minn fuqu u hemmhekk naraw lil Dun Karm bħala bniedem illi ma jridx jikxef dak kollu illi jrid jgħid fil-poeżija tiegħu. Għalkemm il-proża bil-Malti ta' Dun Karmien ġabret din għadha ma ġietx ippubblikata, iżda jonqos ukoll li tinġabar il-proża bit-Taljan ta' Dun Karm. Dik hija parti oħra illi għad tiġi riċerkata u miġbura u ladarba tinġabar dik, Inkunu nistgħu ngħidu illi fl-aħħar għandna kwadru sħiħ ta' dak kollu illi għamel lil Dun Karm mhux biss bħala l-poeta nazzjonali iżda wkoll bħala artist u bħala bniedem.